At y wyl, wyl yun. Rai, tua camera. Y rush hour oedd hwnna'n Gil y Cwm. Helo a chroeso i Gil y Cwm. Eleri dwi. Aled dwi, a dewch am dro dan ni rownd yn Millton Square. Dwi di ngeni am agu yma yn Cil y Cwm. Dwi wedi hala gweddill y noes yma hefyd lan hyd nawr. Mae'n arbennig iawn iddo fi, mae'r gymuned yn un bwysig iawn. Mae'n gymuned gymysg o Gymru a Saeson wedi mewn lifio yma, ond mae'n gymuned glos iawn a mae lot yn digwydd yma. Mae hefyd yr côr, yr sioe a'r cyngor cymuned a'r gymdeithas gymunedol yn bwysig iawn. Wel, dan ni'n dod i fewn i'r hen ran y pentre, sef yr, fel dwi'n dweud yn aml iawn, y city centre. Ac um, yn ddiddorol iawn, dan ni'n dechrau gweld olion a hanes y porthmyn yma yng Nghil y Cwm. Yna beth sy'n nodweddu'r pentre, dy fe, mae, mae, mae hôl y porthmyn i weld yma o hyd hyd y dydd hyn. Uh, da ni'n dod lan i ganol pentre fel yr un dweud, mae'r tafarn fan hyn ar y dde, tafarn llwyddiannus, ffyniannus iawn nawr. Y stabal fan hyn fydde wedi yeah. bod yn le i'r porthmyn i aros. Dyma o'r neuad fawr, yr dafarn leol, lle da iawn am geinio dy syl ac am bryd o fwy gyda'r nos, a lle da iawn i gymdeithasu, um, cyfarfod â ffrindiau ac um, yn bwysig iawn i'r pentre yn dydy, canolbwynt y pentre. Canolbwynt y pentre, fan hyn, uh, mae e'n reit yn galw pentre, Fel oedd Lerry'n dweud, un o bedwar neu bump tafarn oedd yma yn yr oes o'r blaen. Uh, wrth gwrs oedd yr uh, porthmyn yn bobl sychedig tu hwnt. Does dim siop yma dyddiau yma, ond da ni'n gallu gweld yr hen arwydd the old post office fan hyn ac yr cymeriad yr hen siopau, ond y bedwar tafarn yn arfer bod yma hefyd. Wel rai blynyddoedd yn ôl fuo na fwrlwm mawr yn y pentre yma do? Ddaru criw ffilmio uh, gyfres drama Esbydrec Pentalar fuo nhw'n ffilmio llawer iawn ac yn defnyddio'r hen adeiladau yma do. diddorol yng nghanol y pentre a lleoliadau diddorol hefyd. Do. O dyma ni tu fas i eglwys San Mihangel Uh, mae hon yn dyddio yn ôl i'r uh, oes yr uh, Normanied, uh, ond mae'r tŵr yma sy'n o'n blaen ni yn dyddio 500 o flynyddoedd, felly mae'n hynafol iawn. Ar yr ochr chwyth i ni fan hyn, mae Capel y Groes, a dwi'n siŵr na'r unig gapel pink yng Nghymru, tybed os y capel pink arall. Wel, ma, mae'r ardal yma'n golygu llawer i ni oherwydd y, natur yr ardal a'r harddwch, y dyffryn a, a bod y mynydd, 'da ni'n byw yng nghesail mynydd ma' Llan, y. Ie, cewch chi ddim gweld y myreth dyn o'r canol top mynydd ma' Llan, a does dim lle i'r, gwell i'r enedd gael llonydd. Mae'r bobl yn, arbennig, ma, mae'r natur yr ardal, yr mynyddoedd, y, llefydd da i gerdded, ma' ganddo ni y rhaeadr uchaf, yn Sir Gaerfyrddin. Odi, Cwm Rheiad. Yy Cwm Rheiad fyny'r ffordd fan hyn, felly digon o le i bobl seiclog, i gerdded ac i fwynhau. Lle well i fyw.